Nifatin missa raithawinak Baibal Cathiang kan thei nga dingmi kan relnak caan a si lai. November ninga avoikhatnak Bible kan rel dingmi Rom a ngan hlei thum a hme pariat in pahra tiang. Ahohmanh lei i ba hlah u. Nan i batmi cu pakhat le pakhat i dawt lawng kha si ko seh. A minung hawi a dawmi paoh nih cun nawlbia kha a zulh a si ko. Nawlbia nih cun va cungin pa i duh hlah, lainawng hlah, fir hlah, mi thil na mit va thi hlah, a ti. Hi vialte le hi hlei i a dang a um rihmi nawlbia hna cu Na innpa kha nangmah naa dawt bangin va daw timi nawlbia ah hin an i fun dih. A innpa a dawmi nih cun a innpa cungah ṭhatlonak a tuah bal lo. Cucaah nawlbia tling tein zulh cu dawt hi a si ko. Pathian bia a si. Nihin thawngṭha bia kan theih dingmi Luk a ngan hlei li a hme kul nga in sawmthum pathum tiang. Jesuh sinah cun mi tampi an kal ve. Amer i a thawh hna i, “Ahohmanh ka sinah a rami cu a pa siseh, a nu siseh, a nupi siseh, a fale si hna seh, a unau si hna seh, a farle si hna seh, amah le amah siseh aa huat lo ahcun ka zultu a si kho lo. A vailamtahnak kha aa put i a ka zul lomi cu ka zultu a si kho lo. Nannih lak i pakhatkhat nih, Inn sak aa timh tikah ka rian hi a dih tiangin ka phaisa nih a ka zo lai maw, zo lai lo ti hngalhnak dingah a ṭhu hmasa i pei zeizatdah a dih lai ti kha a tuak hmasa cu. Cu bantukin a tuak hmasa lo ahcun a inn cu a hram a thawk hnuah dih kho ṭung loin a um lai i a hmumi paoh nih nihchuak ah an saih lai. Hi pa nih hin sak a hei i ot i a dih khawh ṭung lo hen hi an ti lai. Siangpahrang pakhatkhat nih amah tuk awkah ralkap thong kul he a rami siangpahrang kha a ralkap thonghra he rak doh awkah a hei chuah hnu ahcun a ṭhu hmasa lai i pei. Kha siangpahrang kha ka do kho lai maw, do kho lo tiah aa tuak hmasa lai cu. Ka do kho lai lo tiah a hngalh ahcun siangpahrang cu lamhlatpi i a rat lioah khan va don i ramnak ser awkah lamkal a thlah hna lai. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in nannih zong nan ngeihmi vialte kha nan hlawt dih lo ahcun ka zultu nan si kho lai lo, tiah a ti hna. Khrih Thawngṭhabia a si. Zultu sinak kong chimmi Nathan C. Schaeffer i At Life's Close nunnak a donghnak ah nih biahalnak cu zeizat dah na hmuh cang ti a si lai lo tiah a ti. Sihmanhsehlaw zeizat dah na pek ti a si lai. Zeizat dah na naih cang ti si loin zeitluk in dah na tuah cang ti a si lai. Zeizat dah na chiah ti si loin zeitluk in dah na hlawt cang ti a si lai. Zeitluk in dah upatnak na hmuh ti si loin zeitluk in dah na dawt i rian na ṭuan ti a si lai. Dawtmi u le nau hna, nihin i thawngṭha ah mibu nganpi nih Jesuh cu an zulh tikah zultu sinak nih a herhmi thil hna cu a tling lo ti kha a hngalh. Bianabia pahnih a chim i kan vailamtahnak kha i put in amah hnu zulh dingin a kan sawmnak kan theih. Hika ah Mithiang Luka nih Jesuh a intuarnak le a thihnak ah a naih tukmi kan ti men lai. A taktak in zulhnak a ruahchan. Hi tahchunhnak hna ah hin mi pakhat nih a fianter zultu sinak caah a herhmi thil ngan pathum kan cawn. Amah hnu zulh awkah. Pakhatnak ah, kan caah a biapi bikmi thil kha kan dirh a hau. Hi thawngthacaang thawngin mibu nganpi nih Jesuh he khual an tlawng nain tinhmi le biapi ah chiahmi tampi an ngei ti kha kan hngalh. Tahchunhnak ah, Jesuh kha an zulh. Zeicahtiah lungthawhnak caah mipi rawl a pek hna i rawl pek an hngah hna ti an hmuh caah a si. damnak a pek khawhnak kong an theih i amah naih khawhnak caanṭha an hngah i damnak hmuh an hngak. Ngaihchia ngai a simi cu amah le a cawnpiaknak ah aa pe taktakmi cu tlawmte lawng an si. Cucaah kan caah a biapi bikmi thil kha kan dirh a hau i a biapi tiah kan ruahmi thil nih lam a kan kham awk a si lo. Bradley nih a chimmi cu mi pakhat nih a tlangpi in kum sawm sarih nunnak caan hmanning a tuak. Hi khuaruahharnak nambar hna hi ngai hmanh. Kan ih caan kum kul kum thum asiloah 32.9 percent, rian kan ṭuan caan kum hleiruk asiloah 22.8 percent, TV kan zoh caan kum riat asiloah 11.4 percent, rawl kan ei caan kum ruk asiloah 8.6 percent, khul kan tlonnak caan kum ruk asiloah 8.6 percent, caan hmannak kum li le cheu asiloah 6.5 percent, kan zawtnak caan kum li asiloah 5.7 percent, thil thuam kan i hruk caan kum hnih asilole 2.8 percent. Pathian kan biaknak caan kumkhat ah ni sahnih le ni sawmnga le ni ruk asiloah 0.07 percent hna hi an si. Pahnihnak ah a man kan rel a hau. Donald William Dotere nih a chimmi cu kan nunnak tling tein le nuam tein nun khawhnak dingah Nunnak hmun kip ah a man kan rel khawh a hau. Ṭhitumnak cu pumpak man sangpi a halmi phu pakhat a si. Zeicahtiah nuva hna nih thihnak nih a kan ṭhen hlan tiang a ṭhatnak, a chiatnak, a rumnak le a sifahnak caah pakhat le pakhat umṭi dingin hnatlaknak an tuah caah a si. Cun fa ngeih zongah nu le pa nih lungsau tein an fale cungah lunglawmhnak an ngeih awk a si. Zeicahtiah Cu bantuk a tuah lomi nulepa he amah lawngte a ummi le zohkhenh lomi le harnak a tongmi ngakchia an tam tuk caah a si. Pathumnak ah a man kan pek a hau. Jesuh nih a zultu hna cu nan vailamtahnak kha nan i put lai i nan ka zulh lai tiah a ti hna. Lamkaltu hleihnih hna cungah zeidah a cang? A man an pek. Andrew cu vailamtahnak cungah a thi. Simon cu vailamtah ah an khenh chih. Bartholomew cu a nung in a vun an tan. James Zebedi fapa cu a lu an tan. A dang James Alphaeus fapa cu an tuk i a thi. Thomas cu fei in an chunh. Matthias cu lung in an cheh i a lu an tan. Mathai cu vainam in an thah, Piter cu a lengdalet in vailam ah an khenh chih. Thaddeus cu thal in an kah i a thi, Filip cu an thlai. John lawng nih a nung in a phan nain Mediterranean rili laifang i tikulh hmete ah an thlah. A sullam cu Khrihfa biaknak hi Zarhpini-zing biaknak a si lo tinak a si. A herh ahcun thih tiangin Pathian hnu zulh a si. Kan hrampi a hninh, kan biapi bikmi thil a hrawh, hawikom le chungkhar he a kan dohter i hi vawlei ah khual a kan ser i mi nih kan lungthin chungin a chuakmi tiah an kan auh. A donghnak ah Martin Luther bia hi ruat hna u sih. Hitihin a ti: Zeihmanh a pe lomi, zeihmanh a dih lomi le harnak a tong lomi biaknak cu zeihmanh man a ngei lo. Mah hi kan ruah awk taktak thil pakhat a si. Tucaan cu halmi tete zai hla sung daw kan ngaihnak caan a

Nupi halning Nupi halnak kongah a phunphun a um. Cheukhat cu pu le fa an lak ding an si cang caah an min men lawng va kal i va hal a um. Cheukhat cu khuadang piin phun le hram ruah ah siseh, kilhtu le khamhtu ruah in siseh, mihrim pa an kawl ruangah siseh, Tuu le fa i hlamnak ah siseh a phunphun in i halning a um. Cu cheukhat cu nu lei he aa ngammi hna sinin an hna an rak i vit hmasa i bia le bia aa tlaih khawh hnuah hal ah an kal hi a si tawn. Hi bantuk nupi hal tikah lamkaltu an fial tawn hna. Lamkal an fial tik hna ah man kong a halmi upa mifim pahnih thum kha an fial hna i an kal tawn. An kal hlanah a fialtu hna he lungthin an i ton cikcek hnuah an kal tawn. Hnulei zongah hin cu a rami lamkaltu biaruahtu dingah upa kruat kho deuh kha an fial ve hna i ruahnak an i tong. A bik in tluang le lai i i hal tikah cun mifim ngai um a hau tawn. Zeicahtiah a caan ahcun nu nih duh lo thlak an laam lo i chaw i hauh zong a um tawn. A biana ah sal a kalh kho lo ding zong nih ṭhuthmun rawl hauh an hmang tawn tinak an kong a hngal tonmi he an i ton sual ahcun fakpi in arhniar a um tawn caah chaw le kehnak zong an hlial dih i fak ngaiin i sik a um tawn. Hi bantuk caah mifim khunhulh thimfual nih an remhchunh tawn hna i zankhuа hna an tei tawn. A caan ah cun nihnih nithum hna an rau i man an i rem tawn. Pa nih duh tuk ruangah voihnih thum i nolh le hal zong a um kho i pa nih duh tuk ruangah man leng in i melh zong a um tawn. Cucaah lamkaltu hi an biapi ngaingai. Pa lawngte cu a poi tuk lo nain nu an i tal ahcun a poi ngai tawn. Ni hi biapi ngaingai a si i ni man cotu zong a si takah zaang duh deuh in biachim an hmang tawn i an buai tawn. Nupi hal in an kal tikah hin a tlawm bik chaw an manh hnga ding i a cheu an i ken tawn. A bik in phuntaw ti bantuk pawl hi bantuk nupi an i hal tikah A ngei an si ahcun thawngtheihnak ah nu lei nih hang an soh hna, sa an thah hna. A fapa cu zacchiah a ngeimi nulepa nih anmah chungkhar chungin siseh, an khua chungah siseh, khual ah siseh, a duhmi halpiak awkah khua chung i phung kal kha an fial hna hnuah nu inn ah cun an kal i an fuhpanh tawn hna. Cun lamkal hna cu an kal hlanah a tlangvalpa a pa nih chawva an ngeihmi hi vial, an i put hngami hi vial, biabeuh a duhmi hna vialte kha a chimrel dih hnu hna i put awk ding kha an i put i an kal. Ngaknu inn an phak tikah nulei nih man co hnga dingmi pu, ni, ṭa, salpa man co hnga ding le a dang upa phunghal kha an sawm hna i Pa lei lamkaltu he cun man kong cu an rel. Nulei nih biaruahnak ah a tho ngaingaimi min hngal zapu kha an rak dah tawn hna. Nulei nih khan an hnatlak nawn lo ahcun kan fa kan run chimrel rih lai tiah an ti i a phung in hang an soh hna. Nulei nih an hna a tlak a si ahcun zuthaw ngaingai pu khat in an dah chih i Ar ahnak caah ar le sen tha in chiatserh biakamnak zong a tuah colh zong an um. Hi bantuk ar ah ngaingai hi cu man an ceih le a nikhua an khan cikcek hnu lawngah tuah deuh a si tawn. Hi bantuk ar ah ngaingai hi cu man an ceih le a nikhua an khan cikcek hnu lawngah a si deuh tawn. Hi bantuk ar an ah cun Thlacam pa i a bia kha fanu ngeitu a pa nih a hram tein a ṭhuthnawh in a ngaih riren tawn. A bia chimmi aa palh sual a si ahcun a remhpiak lai. Man a co hnga dingmi pu, ni, ṭa, nu le salpa man co hna nih anmah le an lamkal ning cio kha an chimh lai i pa lei nih an hna a tlak cikcek hnu lawngah hi bantuk biakamnak cu an ser tawn. Nulei nih an ngeih a si ahcun an ngeih tawk in mi thawngtheihnak ah sa an rak thah hna. Manrel timi ahhin phungphai theih cu a biapi ngai. Nulei nih anmah lei an lamkal ning kha an chimmi kha palei zong nih an hnatlakpi hna. An ngeih a si ahcun an hnganmi an manh colh hna. An ngeih lomi man dangdang deuh cu kan lohthlawh le kan thingphuruh kan to rih ko u. Kan vun suar a pam tuk rih hih tiah an i ti thiam i an ngeih nikhua ah manh le pek a si tawn. Phuntaw le arsa belte cu bat awk a ṭha lomi a si. Hika zawn ah pa hi cu a lut an si i tlangdor khawh chung in bia chim a hau tawn. Nu lei nih bia sum deuh loin zomthlaih nehsawh phunnawn in an kam an kau sual ahcun an zozarang zong an hlip cikcek tawn. Hi bantukin nupi ṭhit cu phunbawi fanu hna le mirum fanu hna an ngen hna ahcun bia zong tampi chim a hau, chaw zong tampi manh an hauh caah nupi ṭhit le samhri phoih ti thiang holhnak a umnak a si. Hi bantuk lam an kal lio ah puril fak theng lo nain voihthang nawn in i ceh cu voihni bia a al an ti i an soi. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in tluang le lai an hal tik zongah an kal pah i bong nih a awnh hna cun a ṭha tiah an ruah i ralchanh a si tawn. Cucaah khualtlawng i a rak rami palei nih nu lei kha nan bong a ṭha maw tiah biahal hi a um ṭheo. Hi bantukin an umkalpa i bawng-awnh theih lo le sakhi, saveh, sachia, hrang-on nih lamtan le muihmuh cu bia kan si kho lai lo tiah an lungchung tein an i ngaihchiat cia. Cucu kan i sercuanh sawnhrelh ton ning a si. Bawipa